Mhux l-ewwel darba li f'mumenti ta' stagħġib jew rabja, inkunu se nżarrtu waħda jew nitkellmu baxx. Imbagħad, niftakru li rridu nkunu nies, jew li qegħdin maż-żgħar. U ndawru kliemna u minflok ninqdew b'xi ewfemiżmu.
Ewfemiżmu, kelma daqsxejn kbira ġejja proprjament in-nisel tagħha huwa Grieg, sewwa? L-ewwel biċċa ew tfisser ħlewwa, xi ħaġa tajba, sewwa? U femiżmu marbuta mat-taħdit. Jiġifieri xi tip ta' taħdit, tip ta' kliem, li jkun ħelu, jiġifieri qisek għandek il-mistura u tagħmilha daqsxejn togħma ta' frawli, ħa nagħti eżempju sewwa, biex tnaqqas daqsxejn mill-ħruxija tagħha. Pereżempju dak li jkun flok jgħid miet, sewwa peress li hija espressjoni daqsxejn qawwija, dak li jkun jgħid ħalliena jew marant il-bambin pereżempju. Jiġifieri tuża kelma oħra jew espressjoni oħra biex ittaffi daqsxejn minn xi kelma jew espressjoni li tkun li tkun goffa, li tkun ħarxa, li tkun għal xi raġuni qawwija. Ħafna drabi il-kliem li jkollu l-ewfemiżmu huwa jew kliem li għandu x'jaqsam mar-reliġjon, sewwa pereżempju biex nitkellmu fuq ix-xitan għandna ħafna ewfemiżmi, ngħidu dak ta' denbu twil, Sewwa biex ma ssemmix b'ismu jew tgħid ta' taħt San Mikiel, le, jien naf tgħid tal-Furkettun, pereżempju. Ikollok qisu ħafna laqmijiet, ħa ngħidilhom hekk, biex ma ssemmihx b'ismu. L-istess nagħmlu meta niġu għar-reliġjon biex ma nsemmux pereżempju l-Alla jew il-Madonna, naraw kif nagħmlu ndawruha daqsxejn il-kelma, mela minflok Madonna ngħidu ilma doffi, mhux hekk, jiġifieri l-kelma tibdilha ftit, hawnhekk ma bdiltx il-kelma, ma ħriġtx b'kelma differenti, bdiltilha ftit it-tarf biex tnaqqsilha daqsxejn mill-qawwa tagħha sewwa tagħmel ewfemiżmu, jew inkella ngħidu il-lallu sewwa minflok ma ngħidu l-kelma sħiħa, jew inkella ngħidu il-lallu ballu sewwa tqabbel magħha kelma l-ballu, l-ballu m'għandu xejn x'jaqsam hemmhekk, Qiegħed hemmhekk biex inti l-kelma ittaffiha ftit sewwa u ma tibqax ma tibqax vulgari, ma tibqax forsi baxxa, imma tiġi tiġi ewfemistika l-kelma. Qasam ieħor huwa dak li għandu x'jaqsam mal-partijiet tal-ġisem li jkollhom xi tip ta' taboo. ngħidu aħna il-partijiet privati. Sewwa ma' tfal inħobbu nużaw ħafna ewfemiżmi, sewwa pereżempju ngħidu eh, għal tar-raġel ngħidu l-part tar-raġel ngħidu id-duda jew il-firilla, sewwa eh, nxebħuha ma' affarijiet nużaw kliem kliem ħelu li ħafna drabi nużaw ma' tfal jew nkella għal tal-mara, għal tal-bniet, nużaw affarijiet bħal naf il-farfett, per eżempju, jew il-karus. Tuża dal-klim ħelu biex biex tevita li ssemmi dak il-kliem partikolari. U t-tielet kategorija hija kliem li għandu x'jaqsam mal-mard ħafna drabi, mard jew affarijiet li joħorġu mill-ġisem, sewwa fluwidi li joħorġu mill-ġisem u affarijiet oħra. Per eżempju, dak li jkun flok jgħid ta' tupuplesija, jgħid għadditu, sewwa mingħajr ma jsemmiha. U qed jagħmel ewfemiżmu hekk biex ma jsemmix xi ħaġa Xi ħaġa daqsxejn kerha insomma li ddejjaqna. Jew dak li jkun flok ma jsemmi il-kanċer sewwa jgħid jien naf jgħid eh, għandu dak xek jew jgħid eh, hemm xi jgħidu għandu tal-moda, xillum tistajt f'kull familja eh, kulħadd jaf b'xi każ u xekk, allura idur tal-moda jew hemm min jgħidlu għandu l-kelb Sewwa qisu xi ħaġa kattiva, bħal meta ngħidu dak kelb, li biex ma ssemmiex b'ismu qisu l-idea jekk inti tevita li ssemmih tuża eufemiżmu. Ehm, bħal dak li kieku qisu qed bedu minnek, qed bied dal-mart minnek. Għall-affarijiet ta' ġisimna ehm, nista' nagħti eżempju meta fejna fjena nużaw kelma bħal pipi u koko u xekk qed nużaw kliem ta' tfal jirrepetu l-ħoss għandek PP u Koko, hux hekk l-istess ħoss? Jew ngħidu n-number one u n-number two, hux hekk? Biex nevitaw li nsemmu kliem daqsxejn daqsxejn meqjus vulgari. Il-ħelwa hi li għandna qishom tliet strateġiji ewlenin biex nagħmlu l-ewfemiżmi. Waħda minnhom hija li nużaw kelma oħra, kif konna qed ngħidu, ngħidu ħallina flok miet. Oħra hija li nibdlu daqsxejn il-kelma, sewwa mela Kif semmejna ftit ilu għedna dak li jkun flok jgħid il-Madonna jgħid il-Madoffi, sewwed jibdilha ftit. Jew flok Marija jgħid il-Marelli. Ħafna drabi nużaw iċ-ċ hawnhekk, ngħidu eh, il-qaħbeċ u xek pereżempju jew l-alleċ. Issa tagħmel ċ biex jisek bħal kieku dajjef daqsxejn mill-qawwa tal-kelma. U t-tielet strateġija, t-tielet mekkaniżmu li nużaw huwa li nużaw il-kelma skużi qabel tkun ġejja xi kelma daqsxejn qawwija. Ehm, pereżempju jgħidlek eh, skużi remetta. Sewa, nafu li kelma daqsxejn qawwija li forsi ddarras il xi nies allura qabel ngħidu skużi. Xi nies saħansitra jgħidu ilek qabel naf qabel jgħidu l-kelma żibel, jgħidlek ħammur inġib skużi ż-żibel. Apparti l-eufemizmu, hemm strateġiji oħra li tisejjaħ id-disfemiżmu, li dak li jkun jaħsibha qisu l-kontra, ġifieri li tuża kelma daqsxejn qawwija, imma tuża b'intenzjoni ta' ħlewwa. Per eżempju, hemm min lil ommu u l-missieru jgħidulhom ix-xiħ u x-xiħa. Sewwa issa normalment dak li jkun joħodha bħala offiża. Imma hemmhekk qed tużaha qisu bħala ewfemiżmu, għalhekk isejjaħ disfemiżmu, għax inti qed tgħidilhom xiħ u xiħa, imma b'għożża, bi ħlewwa. U dawn u hemm ħafna eżempji oħrajn bħalhom, speċjalment fit-taħdit u xek fil-Malti mitħaddet, juru aspett ieħor tal-lingwa, aspett ieħor sabi ħafna tal-lingwa li aħna jista' nużaw sinonimi u xek kelm oħra minn flok dik li qed nużaw, blan li